Şu gün men türkmen hökümetine garşy çagyryş yglan edýän. Türkmen hökümeti şu nyşanyň näme aňladýandygyny götüňiz gowy bilýändir. Separatist baýdagyny biz kabul etmeýäs. Şu gezegem men ýörite çykyşymy transnasional repressiýalar bilen bagly meseleler hakda we-de biziň repressiýalara garşy göreşimizi yglan etmekde çykyş etjek. Salam, men Çemen Öre. Köpiňiz meni tanýaňyz. Türkmenlerde baýdagy baş aşak goýanyňda bi hökümetiň, häkimiýetiň öz halkyna, öz watanyna, öz ülkesine garşy urşy başlandygyny aňladýa. Şu gün men Türkmen Yurt kanalynda Geldi Kärizowyň ogly, Dawuda bolan hüjüm barada wideo gördüm. Bu meni gynandyrdy. Näme üçin? Sebäbi iki ýyla golaý mundan öň Amerika Döwran Orazgylyjowyň geleni barada maňa habar berdiler. Ol hakda maglumatlary ýygnap başladym. Şonda men şeýle zatlar boljagyny duýdum we Bu zatlary men registrasiýa edip otyryn. Aýdyşym ýaly, ine şeýle atakalar, agressiw, transnasional repressiýalar Amerikada-da indi başlady. Hökümetiň biz barada dürli maglumatlary ýygnap oturany barada, dürli işleri edip ýöreni barada men haçan eýýäm bilip oturşym. Birinjiden-ä, studentleri bular özleriniň daşyny ýygnap başladylar. Bu işlerem eýýäm on ýyldan bäri edip otyrlar. Şu wagt men doly atlaryny, zatlaryny açyp oturmaýyn, ýöne bu işler eýýäm haçandan bäri öz köküni alyp otyr. Bi hökümete duýduryş. Siz Bizi gorkuzyp bilmersiňiz. Ol bir. Iki. Biz size garşy göreş indi öňküsindenem güýçlendireriz. Üç. Siziň atlaryňyz Döwran bolýamy, Şöhrat bolýamy, Aman bolýamy, siziň hemmäňizem men gowy tanýan. Başga atlaram men gowy tanýan. Biznesmen bolýaňyzmy siz? Student bolýaňyzmy siz? Kim bolsaňyz boluberiň. Şeýle transnasional repressiýalar bu ýerde geçmez. Biz indi bu atlary Kongresse, Freedom House-a, Human Rights Watch-a, we şeýle dürli guramalara, institutlara açyk ýetireris. Siziň beýle işleňiz hapa, agressiw hüjümleňiz ýönekeý geçmez. Bizi gorkuzyp bilmersiňiz, biziň özümizem, Size garşy, siziň edişiňiz ýaly, öz işleriňizi, öz hereketleriňizi, öz siziň haramçylygyňyzy iki döwüp yzyňyza bereris, çeýnärsiňiz. Soňky hereketde siz Merdan Muhammedowy Türkiýeden alyp gitdiňiz. Şonda siz aktiwistleri gorkuzarsyňyz diýdiňiz. Siz gaýtam meni gaýtardyňyz yzyňyza. Özüňize garşy. Açyk men ondanam beter öz hereketlerimi güýçlendirerin. Ýutubda çykyş ederin köpräk, Telegram kanalyny açaryn-da başlaryn. Halka-da şol Telegram kanalyna goşulmak çagyryş. Size ýurt gerek bolsa, ülkäňiz gerek bolsa, birleşme hereketler gerek bolsa, goşulyň. Men şu ýerde şu Telegram kanalyň adyny, maglumatyny, ýorumyny hökman goýaryn. Haýsyňyzda bize maglumat bar bolsa, başga adamlar, başga repressiýalar, başga zat, näme bolsa-da bolubersin, ýetirip duruň. Weda, şol kanalda aktiw hereketler özüňizdenem goşuň. Başlaly halk, başlaly adamlar. Indi diňe şeýdip şu haram hökmeti biz ýeňip, döwüp ýok ederis. Biziň ýaşlarymyzy siz eýýäm öldürdiňiz. Gelejegini elinden haçan alanyňyz? Biz ýaş wagtykaly şu hereketler başlapdy. Bizden soramadyňyz. Bizem öz ýurdumyzdan siz çykardyňyz. Ýöne biz öz ýurdumyzy öz ýüregimizden çykarmadyk. Biziň ýüregimizdedir o. Türkmen ili biz. Türkmeniýa biziň ýüregimizdedir. Türkmeniýa biziň özümizdir. Siz bizden biziň ýurdumyzy alyp bilmersiňiz. Biziň ýurdumyz hemişe biz bilen bolar. Ýurdumyz üçinem biz, halk, hemişe göreşeris. Halkymyz üçinem, her adam üçinem. Siz şeýle hereketleri hemme ýerde edip bileris diýip oýladyňyz, pikir etdiňiz. Indi göreli. Hökümet. Ýalakalar. Serdar Berdimuhamedow. Urka çatan. Haram eneleriňiz siziň. Mankurtlar siz. Size garşy biz indi dowam ederis. Göreşimizi. Amerikanlarda şeýle bir sözler bar, Lose a battle, win a war. Belkim siz kiçi söweşlerde edip bileniňizi edendirsiňiz. Ýöne uruşy kimiň ýenjegini indi siz özüňiz görersiňiz. Götüňiz gowy bilip oturandyr näme boljagyny. Siz halky indi bu kondisiýa ýetirdiňiz. Siz halky özüňiz birleşdirdiňiz. Siz biziň hemmämizi bir topara indi üýşürdiňiz. Hökmet, hany bakaly. Häli sizi ýykarsam, referendumam geçireris we açyk Türkmeniýany bir gün nesip edende yglan ederis. Ýurt türkmenleňki. Ýurt türkmen halkyňky. Ol ýurt üçin biziň hemmämizem bile bütin özümizi, işimizi we janymyzy bereris. Bize häli nesip eder öz ýurdumyza gaýtmak we bagtly türkmen Açyk ýurtda ýaşamak. Hemmämiz bile muny ederis. Hiç kimi siz gorkuzyp bilmersiňiz, hiç kimiň sesini siz ýatyryp bilmersiňiz, Merdan Muhammedow bolsun, Azat Isakow bolsun, Döwran Ymamgulyýew bolsun, Juma Sapar bolsun, türkmen, tapawut ýok, Oraz, Rozgeldi Çöliýew bolsun. Birini ýykdyňyzmy, ornuna onsy geler. Gaýtam siz bizi köpeldip güýç etdiňiz. Özüňize garşy bizede kömek. Başlaly türkmenler. Telegram kanalyna geliň men şu wideoň aşagynda ýorumyny goýaryn. Bütin dünýä ýalkymly salam we sag boluň. Bu salamy men diňe dünýä we halka bagyşladym.